Inche, ase amarieta nigo nkorokwa Stanley Onkundi, nomogusii inde, iga iga gusii seito noo ng'iboire, naende noo naberire goika emiaka naikire. Seito gusii amang'ana nare asirire ekegusii abanto bagokina bono batari gocha koyanyora naende bayamanye. Omogwekano buna bono nkorora omonto agotera ogotera atamanyeti naki gwachete. Kwanyora Omonto oyio nabo akoenenerete, lakini tamanyeti naki gwachete. Naende ntoganeti ng'a kangaga tokomanya ebinto biaito, naende twabigacha buya, yagera abanto bagokiina bacha kobinyora. Mogwekano, chingaki echimo seito gusii iga iga, amakonde nachete, akari chindagera, Akaria ebituma nobori, akaria obonyansi, chiombe chikorisia, mpaka ching'iti chi'orosana. Bono ense egakagoka, ense ekaborwa endagera pi. Chingaki chia kare omogusii, ekero egento kende gionsi kiabeire, egento kiare gokorwa erinde egento eki gesire, igo egento ekio kiare goterwa. Ekero egento eki giaterirwe, igo kiare gosira, nabo okwegena kw'omogusii kwarenge. Intwe nabo twamanyete igo ng'a ing'ana gete riabeire, tiring'ana eri tiga riterwe, erinde richie gosira. Bono ntwabwate, ntobwate amatera ayio, ee, rero iga agoterwa buna amatera, abanto batamanyeti ng'a agateretwe as'engencho y'ogosiria egento. Kwa mfano, buna bono ekero amakonda achete agakoora ebinto bionsi, ebinto buna ching'iti chikorokwa ekebwe nekemo kiabo, chiare korera rimambia ogokumia ng'a nkebwati endagera gekoria. Ekagera omogusii akarengereria ng'a no gosiria amakonda aya nogotera tokorosia, erinde totere togikerie togikerie amakonda aya, na ogotera gokorokwa ekebu ngiakoura amanga anse. Ee manganse ekebu giakura ekebu giakura manganse Ee manganse baba omotengera nyangweso nyangweso na amakunda ekero amakunda arenge abanto bonsi korwa abana na abanto abanene otware koyatengera ing'a ayio ayio ekiara tikeri gento kiare koria obonyansi ne chindagera yaani gekoira kare igo kiare kogenda muna embeo bono okware konyora ng'a. Abana abaruete magega bakoyatiringa buna ensike, abanto abanene bakoyatengera ng'a chiire aria. Ekagera ogotera okwo gokarosigwa ase engencho y'ogoseria amakonde, erinde enchara esire tebasa gosumbua omogusii. Ekagera ogotera okwo gokarosigwa, kogaterwa, naende amakonde aya agasira. Ee, obonyansi bokaba, ebibwe bikanyora ee, obonyansi bikorisia, na nayande amanga akorekanete, chingaki echio, ekiagera omogusii negenete engaki. Ki eyio amakondo arenge nomoraka ere orenge koba amakondo amanya koba ekiagera embura ekero egotuboka agosira. Bono, ekero batera ogotera oku nokomo, ogotera konde gwa kabere gokorangeria ekero amakondo asirire gokorangeria embura eche, nigo bachiete egetunu igoro bagatenga ribina. Ribina ndiabwate ogotera, nigo ogotera konde gwonsi kware goterwa abanto batuma, nakwo ogoteba ng'a, Kwereng'ani ng'a ekero tore egetunu igoro tore ang'e na Nyasae oito, Naende ekero togotuma gochia igoro, Nyasae iga agotorora, naende atoigwe. Ne chingaki echio abanto bare gochiribi, na tai banto bande bonsi aba bake. Mogusii tare gwanchera omonto bw'emiaka emeke, ekiagera omonto bw'emiaka emeke ngokorara ebinto binde bitabwati, bitari kobwati richiku ri'ekegusii. Igo yarenge koba abagaaka abagotu, yaba abang'ina bagotire. Abwo nabwo abanto abanene barenge gotuma bakoorire orogendo begenegete, batuma, embura yatwa, endagera yaba. Bono chingaki chi'ogoteerwokwa ekero kwabete, ayio onsi nakorekanete, ase engencho y'okoreta embura egere ense eirane aase yarenge, ching'iti chinyore endagera, naintwe Mwanyabanto tonyore endagera. Ekagera ogoteerwa okwo kogaterwa. Ng'a nkobori kwarenge amaswali ogotera oko nonya abanto bakagotera nkobori kore amaswali ogotera okonyene yaani eh, ng'ekebu giakurire manganse ng'a obori bw'ababe ekeande yaani ebi nebirero biarenge ase ogotera oku ng'a titokonyora obori ekiagera obori nabang'ina bare koborosia na abagusi Isi mbabwate engencho enene kare, ntwabwate chisani, iga ebiya ebi yarenge ekeye ekembe obokima bokoiyorwa, obokima obo bwabekwa ase egesero ekeande, naki kiare koba gendagera kobaganera amonto akobaganera abanto baye. Ing'a ng'ai, ee, ng'ai borarue bobagwe. Bono, ng'a ninki kiagera twachandeka engencho eye? Ng'a nyangu eso yacha yaboria, yaria obori bwa baba, igo ng'a obori bwa baba ekeanda ento okobonyora bono, buna tware konyora obori bwa baba agotobutorera agotumia ekeanda gotogabera, ekagera ogotera oko kogaterwa nebifungo biria biaye, buna mogokoigwa kogoterwa ata ingawa nonye abanto ba bono bagoterire eng'encho eng'ao, ee, eng'ao etari kworokia buna ere. Ase igo omogusii nabwate Kiarenge koenenera, kiare koagacha okomenya kwaye. Ebinto ebi bionsi ekero biakorirwe, embura egotwa, na amakondo asira. Ase igo, nabo nare kobamanyia buna omogusii, naende oiboire gusii, ng'a eyio nere engencho yaretete ogotera okwo, ogotera okwo ogwachete ase engencho y'amakondo atoangaisete. Bono, nare kobaboria iga abagusii b'aminto. Twatigire ekegusii na amachiiko arenge gusii agoeta. Emiaka emenge sana ogotera gwateretwe omoiso mwaka o sitini na moja, korwa mwaka o sitini na moja twachire gocha iga ebinto biabeire ebinge sana, lakini ntwanya korora abagusii bagocha amo bagotera egento ekio gesire buna yarenge engencho. Ebinto momanyete biachire ebinge, biatonyorire ebinge, amarwaire amange achire, agoeta, kanga ntwe omogusii oyo tware koyaterera, erinde agenda. Ase igo, ee, oyo nomochakano bw'amang'ana, ntokwane amang'ana amange, ee, aragere omogusii arore, naende manye ng'ai abwenerete koba. Omogano oyo bw'ogoterwa oko iga nare koyokwana buna omogusii, na nimente. Naende omogano onde moke iga noro orenge gotererwa osira, emiaka ya magega, moiseke tare koiborera nyomba. Omoiseke ekero are konyorwa ng'a otwarire oborito nyomba, igo riare koba ring'ana ri'ogokumia sana. Ee, iga arenge gokumigwa, naende orendwa, ekiagera bono tabwati omonyene, Na monyene oitararorekana yagerwa orendu kabisa mpaka onyora omwana. Naende ekero anyorire omwana o nyomba omwana oyio iga are komanyekana kabisa. Ebisaku binde amarieta y'omwana o nyomba agamanyire. Lakini intwe omogusii ntwarenge komoroka rieta ritari ria kegusii otware komoroka erieta ri'ekegusii naende egento kiarenge gokonya amang'ana ayio nogotera. Omoiseke oyoterwa Yagera, ee, engencho eye yachia gosokwa na kwobogwa abaiseke bande boboa ng'a ngocha goteerwa onde. Buna bono, ekero omoiseke anyoretwe ng'a otwarire oborito na ngochia konyora are omwana nyomba yarenge ring'ana ri'ogokumia, ogoteera nkore gwateeretwe oke iga ng'a, Ninki kiagera abeire emebere ebere? Ninki kiagera abeire emebere ebere? Ee, ninki kiagera abeire emebere ebere, ng'o goika mosocha oteba, Nsambere enyama? Ee, nsambere enyama, kumaanisha ng'a ekero omonto are morito, nkogania are eh, chindagera, ere tabwati ase agochi gochisaba, ere iga are gochi iga are gochisaba ase agochinyora. Okumigung'a agabe ebarimo omwana oyo, ekagera agata. Terwa egera obwoba bochie koba. Ase igo, intwe omogusii ntwa ntwaminetie amang'ana ng'a ekero egento kiabeire, nigo kegoterwa, erinde giasira. Eyio nere engencho yare gosiria ebinto ebinge. Ase igo nabo nare gocha kobateebia amang'ana anga ayio, naende nimente ayande amange ayatwetanaine, ntokwanere igoro y'omogusii, ntokwanere buna omogusii amenyete, naende ng'aki omogusii aruete kabianga agacha. Gusii, na aya ndamange chinyomba echi chire Gusii bono ng'aki chiatananegete, chikaba ntoyakwanera ase obogare mbaka abanto baito aba abake bayamanye, na ebinto ebinto biakorekanete Gusii, chingaki chi'amagega, amang'ana abokire Elamu na bayakorete, ne chisababu chiabo, ntoyakwanere. Ase igo abategereri baminto nabo nkobaganeria amaya ase rituko eri, na. Naende ntogenderere. Asanti sana ase ogontegerera naende mbuya mono sana ase okobeka ebirengererio biaino ase chingaki chigwenerete iga. Mbuya mono.